Dros y wythnosau nesaf fydd y lle yn herio pedwar o enwogion Cymru i sgwennu ac i berfformio eu set stand-up eu hunan am y tro cyntaf erioed mewn noson gomedi fyw arbennig. Yn barod i weithio a chyngor un o'r pedwar heno, mae'r gomedi wraig brofiadol, Beth Angell.
Pan o'n i'n 29 mi nath 'na rwyn ddeud ddylet ti drio neud ychydig bach o stand up a dwi'n 41 just aboard so ma' hynna bron i ddeuddeg mlynedd yn ôl. Ma'n teimlo'n rili wierd bo' chi 'di gofyn fi neu hwn achos dwi dal yn teimlo bo' fi'n dysgu rwbath newydd bob tro dwi'n neud gig neu'n camu ar lwyfan neu ma' 'na bobol t'o' yn gwylio rywun arall. Mae'n rili weird, mae'n rili weird. Dwi'n teimlo fatha dipyn bach o fraud. Dwi'm yn onestly me'wl bo' fi mwy nyrfys na pwy bynnag sy tu ôl i'r drws 'na. Well bo' nw'n ffyni. No pressure. na dwi ddisgyn o'n. Waw!
Oce. Ia.
Ti'n rili clyfar.
Mae hyn yn pressure. Dyma Guto Dafydd, yr un clyfar yn y grŵp. Llynedd mi enillodd o'r goron mewn rhyw stefod lawr yn y South. Cyn ddaeth i'n amser iddo godi ar alwad y corn gwlad, mi dwytiodd o'r linell 'Sa'n well mi sefyll. Moment hanesyddol a'r peth mwya' modern i unrhyw berson o ben Llŷn ei wneud erioed. Heddiw mi fydd Guto yn rhoi ei lyfr sgwennu i lawr cyn ei godi o eto ac eto i sgwennu mwy o ddeunydd. Pryd nes ti benderfynu neu' hyn? Yym cwpl o ddyddia' nôl yym. O rili?
Ia ia. So ma' hyn yn fatha ryw fath o hangover o Steddfod Genedlaethol yndi? Yndi yndi dwi dwi me'wl bo' fi ar ang- angan arallgyfeirio o farddoni yym a dwi wastad 'di licio'r syniad o fod yn stand up ond dwi ddim yn gallu bod yn ddoniol iawn. Nes i stopio neud y stomp achos o'n i ddim yn teimlo bo fi ddigon doniol. O na!
Ie. Na mae'n jyst gwahanol ddoniolwch dio, ond ti di arfer sefyll flaen cynulleidfa? Do, dwi di arfer sefyll efo llyfr yn yn llaw yn darllen a wedyn dwi'n trio bod yn ddoniol am bymtheg eiliad a wedyn dwi'n ga darllen cerdd serious a wedyn dwi'n hapus. Ie. So oce, sgin ti ddim hynna, ond fyddi di'm yn gweithio tuag at hynna chwaith, fyddi'n gweithio tuag at, a ti di arfer ail weithio a llunio a dyna ydi o, ma lot o bobl yn meddwl t'mo, Oh my God, dych chi mor funny. Heb sylwi bod ti fel hyn am oriau eich ben rhyw un linell mal di hwn jyst ddim yn gweithio. A mae yn rhyw ffordd o barddoniaeth. Mae o fel, mae o'n rhythm. Mae jyst yn rhythm wahanol.
Edrych mlaen. Tra bod Beth yn barod am yr her o fentora, mae yna gomedian arall yn aros yn eiddgar, yng Nghaerdydd. Steffan Alun ydw i. Dwi'n gwneud comedi ers pedair blynedd a hanner. rhyw bedwar cant o gigs yn yr amser yna. Mae'r rhan fwyaf o'n gigs i bellach yn Lloegr, ond dwi hefyd yn gwneud stwff yn Gymraeg. Pan o'n i'n newydd, yr unig reswm nes i ddyfalbarhau oedd achos bod 'na lot o ddigrifwyr oedd eisoes yn gigio. Wnaethon nhw fwynhau be o'n i'n gwneud, gweld potensial yna i, a rhoi lot o gyngor i fi. Felly dwi wastad 'di trio talu hynny ymlaen a rhoi cyngor a chefnogaeth i bobl newydd.
Ond cyngor a chefnogaeth i bwy?

Yym, eitha dipyn o berfformio ond dim stand-up. Oce.
Steffan yn amlwg yn blês iawn iawn iawn mae Lois Jones ddaeth drwy ddrws o heddiw. Mae hi'n actores dalentog sydd wedi ymddangos mewn sawl cyfres boblogaidd gan gynnwys 35 Diwrnod. Ond ydy hi'n berson tywyll ac o ddifri mewn gwirionedd?
So os gen ti syniad o'r math o gomedi byddet ti'n hoffi gneud? Os gen ti ddeunydd yn barod? Os gen ti syniad o be' fyddi di'n gneud? Sgynna i ddim syniad... Oce. ...o gwbwl. Dim problem o gwbwl, allen ni sortio hynny. Ie. Oce. Ie. Yym so ma' Micky Flanagan er enghraifft yn rhywun sy'n gneud sy jyst yn adrodd straeon. Hmm. Ma' Michael McIntyre yn rhywun sy yn jyst disgrifio pethe o gwm- yn y byd o gwmpas mewn ffor does neb 'di sylwi o'r blaen o bosib, a wedyn ma' gen ti bobl fel Carl Pilkington sy'n fwy o gymeriad. Hmm. Yym pa un o rheina s- fydde'n apelio, pa un ti'n rhagweld byddet ti'n hoffi gneud? Yym dwi'n eitha licio adrodd straeon achos Oce. actores ydw i so dwi'n licio... Hmm. ...m- adrodd straeon. Ie. Yym a dwi'n meddwl bod cymeriad yn bwysig i neud... Hmm. ...hynna. Nôl yn y gogledd, mae'r llyfrau allan ac mae Beth a Guto yn trafod syniadau.

Ti eisiau diddanu rhywun, eisiau, eisiau gwneud i bobl chwerthin, be wyt ti yn gwneud i wneud hynny, hynny ddigwydd? Wyt ti'n deud stori, 'O, wnei di'm credu be ddigwyddodd ddydd Mawrth', neu jôc ti 'di clywed, 'O, wnei ti glywed hon? Fel arfer, stori neu rhywbeth sy 'di digwydd i fi, neu rhywbeth dwi 'di weld yn y stryd, neu rhywbeth sy 'di digwydd i rhywun arall. 'Na ni. So, ma' hwnna'n arwydd da felly, ma' hwnna, ie, achos, Er y byddi di'n gwneud dy gig cynta un yn fuan, mewn gwirionedd ti 'di bod yn paratoi ar gyfer hwn am flynyddoedd achos ma' pawb yn trio diddanu 'u ffrindie ag yn y blaen trio 'neud i bobl chwerthin felly bydd gen ti ddigon o brofiad a jyst ffeind- y peth gorau i 'neud ydi manteisio ar y profiad yna. So, ocê, o ti sôn am bethe sy'n yym gwylltio chdi a ti'n teimlo bod gen ti rwbeth i ddeud amdanyn nhw, fatha be'? Sgin ti rwbeth? O ma' nhw'n swnio d- n- ne- ne- ie, ie. Ti'n gwbo be', ma' gynna i routine Jyst i ddeg munud ynglŷn â merched ddim yn ddim yn licio pobl yn clywed nhw'n PP a tricie gwahanol maen nhw'n iwsio i gyfro hynna fyny. Honestly, tibod, paid â poeni pan swn i'n rhywbeth dibwys neu bach i siarad am Andy. Nes i drio mynd i banc bore ma i dalu tacsi mewn ac oedd o wedi cau achos bod hi ddydd Sadwrn sef y diwrnod pan mae pobl yn gallu mynd. Reit.
Na, na, sgwenna hwnna lawr rwan. Reit, banc dydd Sadwrn, unig diwrnod ti'n gallu mynd. Yn syth, mae rhywbeth yn taro fi fatha, tibod, Bod ti'n gor'o' cydnabod bo' ti'n dal isio checks. Ia wel dwi'n drysorydd Steddfod leol ti'n gwbo. Dyna 'di'r broblem fan hyn t'mo'. Alli di roi unrhyw stori i fi, mor fyr â phosib, yym rhywbeth diddorol nath ddigwydd yym yy yn ymwneud ag aelod o'r teulu. Aelod o'r teulu. Ie.
Hyd yn oed os 'di o'n ddiflas. Jy- jyst jyst u- jyst unrhyw beth jy- Yym dwi methu meddwl am 'im byd sydd fatha aelod o'r teulu. Yym personalised number plates ma' rheina... Ma' hwnna'n un da.
Ie. Yndi. Yndi.
Y pr- yr unig gweitha ydi pan ma' pobol yn ca'l personalised number plate sy'n deud be' ydi'r car
Waw. Oce. Wedyn nesh i weld un X1 BMW a be' odd o BMW X1. O' ti gallu deu' hynna os be' ar y car yndwyt? Dyna 'di'r... Ma' 'na fi chydig bach o road rage pan mae'n dod i pobol ar y lôn. Enwedig fatha pobol sy'n dreifio ar dy' Sul a betha a sy'n dreifio 30 milltir yr awr mewn 60 milltir yr awr a ti fel jyst yn styc tu nôl iddyn n'w. Dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha doniol a dwi'n meddwl ella ma' dyna newn ni weithio na wedi gweld sut i droi cyfres o bethau sy'n mynd â dy nerfau di yn yn set. Dwi'n meddwl mae cynulleidfa lot yn fo achos pan dwi'n darllen barddoniaeth a dwi'n trio cyflwyno cerdd os dwi'n deud rhywbeth chydig bach yn cheeky mae pawb yn chwerthin os dwi'n deud trôns de achos mae'r gynulleidfa fel arfer yn 70 oed pan dwi'n mynd i gyn- Ie ie. i gymdeithasau llenyddol teip yna o beth mae'r gynulleidfa yma yn mynd i fod yn ifanc Yndi. so dwi ddim yn mynd i allu edrych yn cŵl iddyn nhw. Os ti'n dechre drwy ddeud
Dwi newydd sylwi bo' fi ydi'r person mwya datblyganol yn y byd ar fy mhriod ddau ddeg pump ne' beth bynnag. Ie ie. A wedyn ti'n gallu adeiladu ac adeiladu'r pethe bach 'ma mewn so ma' heina'n pwyntie i chdi gyrradd wedyn. Nes i ffindio allan wsos Steddfod 'de bo' 'na ryw fath beth a pilff erbyn hyn. Prif fath o like to fuck? Yn union.
Amazing! Ie.
Ma' cynulleidfaoedd yn licio risg, ma' nhw'n hoffi os 'dyn nhw'n gweld bod rhywbeth yn eitha' anghyfforddus so ma' nhw'n hoffi Maen nhw'n hoffi pobl yn sôn am straeon embarrassing sy 'di digwydd iddyn nhw. So y cam nesa fydd rhestru'r pethe 'ma sy'n mynd ar dy nerfe di, ffeindio ffor o droi hwnna'n ddeunydd, yy ond ma' ganddon ni sypreis fydd yn helpu ti i neud hynny. Mewn ryw awr, swn licio gweld stori fach, ryw stori bach i ddeutho fi. Iawn.
Oh no.
Felly, i roi'r profiad i ti, y syniad o fod ar lwyfan yn perfformio, yym, mi ydw i'n mynd i dy orfodi di i sefyll ar lwyfan yn trio gwneud dy fersiwn cynta di o stand-up. Darllen e allan yn uchel i chdi dy hun, achos wna i wneud i dim ond wirio'n ei wneud am y tro cynta allan yn uchel o'm mlaen i. Iawn, oce. Ia? Iawn.
No pressure!
Dim pwysau o gwbl, ac mi gawn ni weld y ddau yn dal meic am y tro cynta nes ymlaen ar y lle.
Dwi ofn y gynulleidfa a dwi ofn bomio o'u blaenau nhw, ond eto, be 'di bywyd heb her?